Dawtmi nulepa unau hna nan dam cio hna maw? Lengcung tlang channel in nan kut kan tleh ṭhan hna. July ni kul le ni thum zanlei thawng chimnak cu kan rak orh ṭhan cang lai. India-Myanmar ramri ah India phaisa ting zakhat lengmanh bing an tlaih ṭhan. India-Mizoram Myanmar ramri ah India tangka ting za le ting kul reng lo Kawlram tangka in ting thong thum lengman bing kan tlaih ṭhan, tiah Mizoram palik nih July ni kul le ni khat ah cathanh an chuah. July ni kul ah khan Champhai peng palik hna nih can bolh ah election Kaan kawl palik cakhlainak kei ah motor an chek hna i cu lio ahcun sahbuam bawm chungah bing zahnih le sawmnga le panga varam kan tlaih tiah an langhter. Mizoram palik nih cun ralrin tein um u kan in dawi hna ahcun zeitihmanh in nan ri thaisi cu nan thup nawk kho lai lo tiah an Facebook pek ah ralrin peknak biafang an tar. Mizoram palik nih Cun Altugar A000 a saiawng registration number AS11D004nan Bluetooth speaker chungah bing cu kan hmuh tiah an thanh. Cu motor chithlainak tuah lio ah bing ngeitu cu an zam manh i palik nih an kawl cuahmah lio hna a si tiah an langhter chih. Myanmar rammi hna sinin rithaisi cu atu le atu tlaih a si caah tualchungmi hna nih Myanmar mi hna cungah lungtlinlonak le i runvennak a herh kong social media ah cehphainak a tam ngai cang tiah Mizoram um Myanmar mi hna nih cun an chim. SAC ralkap nih Myanmar ram uknak an lak hnu in India ram Mizoram chungah Myanmar mi thongsawmli hrawng an i dor cang tiah theih a si. Ushiping khua ah Rammi sinak ngei lomi minung sawmthum tlaih an si. July ni kul le ni hnih ah Pakhu ramṭhen, Pi pengkomh, Pantawng peng, Ushitpin ah thil phorhnak mawṭaw ngan pakhat truck in phung ning loin a rak lutmi rammi sinak a ngei lomi minung sawmthum tlaih an si tiah theih a si. Mawṭaw cu Rakhine ramkulh leiin a ra i Thingthei a phormi mawṭaw a si i a chungah minung sawmthum, pa pahleihnih le nu pahleiriat an um tiah theih a si. Thingthei a phortu mawṭaw chungah an i thup i Ushipin hleichiat hleihnak kei an phak ah sac ralkap le palik nih an tlaih hna. Atu cu palik sakhan ah an hren hna tiah palik sakhan pawngkam ummi pakhat nih a chim. Ramri sinak ngeih lo ruangah tlaih a tongmi hna cu Rakhine ramkulh, chaklei, mawngtaw pengkomh in a rami an si i Malaysia ram lei kal aa timmi an si tiah theih a si. Tlaih a tongmi hna cu Ushipin palik hna nih hlathlainak an tuah lio hna a si tiah theih a si. A luanciami June ni kul le ni riat zongah khan Pantawng peng, Ṭawngkawngh in pi lei ah a kalmi mawṭaw pakhat chungah rammi sinak a ngei lomi minung panga tlaih an rak tong bel cang. Kale peng kahdohnak ah sac ralkap pahlei ngan thi tiah PDF Kale nih cathanh an chuah. Kale mioh peng Kimmun chung khua nichuah lei ah sac ralkap le tualchung hriamtlai phu hna cu July ni kul le ni khat jinglei suimilam pariat ah khan an i kap i Cu kahdohnak ahcun sac ralkap pahlei ngan thi hliamhma tuar zong an tam ngai, tiah PDF-Kale nih July ni kul le ni hnih ah cathanh an chuah. PDF-Kale nih cathanh an chuah ning ah sac ralkap nih Mitta tiva nitlaklei Kampale khua cu hriamngan in an kah i zanlei suimilam pali hrawng ah sac ralkap nih Kyi Mun Sung khua in inn sarih cu an khang. Cun zan suimilam pakuang hrawngah Kalaymyo nichuahlei Pinta khua tilawng pahnih nih sac ralkap a thimi le hliamhma a tuarmi hna cu a thiar hna hnuah Kimmun chung khua in Kalaymyo lei ah an kir ṭhan tiah an cathanh ahcun an langhter chih. sac ralkap nih an rak phummi bomb ruangah PDF Kale chungtel pakhat hliamhma a tuar tiah an cathanh ahcun an langhter. Kanmah lei in ralkap pakhat hliamhma a tuar i sac ralkap hmanhmi bomb nih a kekhat lei a hliamh. Sii-ai thlopbul khawhnak hmun ah kalpi a si. A thi a chuakmi a tam caah thinphang ngai a si ko tiah PDF Kale chungtel pakhat nih cun a chim. sac ralkap hna cu PDF Kale Battalion 1 2567 PAK, Kahpah, Kale, CNDF, Vakok, CDF, KKG le RKDF phu fonh nih an kah hna hi a si tiah theih a si. Saw peng kahdohnak ah sac ralkap panga an thi. Makoi ramṭhen Saw peng in Niral lam a sial ah a chuakmi sac ralkap hna le tualchung hriamtlai phu hna cu nihnih chung fai fak ngai in an i kap i cu kahdohnak ahcun sac ralkap panga nak tlawm lo an thi tiah Saw PDF nih cun cathanh an chuah. sac ralkap hna cu Saw Seihphu lampi na kapuat tlang ah umhmun khuar dingin timhtuahnak an ngeih lioah July ni kul ni le July ni kul le ni khat ah saw PDF le tualchung hriamtlai phu hrawnh hna nih an kah hna tiah theih a si. sac ralkap hna cu saw peng tualchung hriamtlai phu PDF saw Battalion 1, PDF saw Battalion 2, YRPA, Lawngshui PDF, YRPA, Nyangyam PDF le Salim PDF phuhrun hna nih an kah hna i cu kahdohnak ahcun sac ralkap panganak hrawng panganak tlawm lo an thi tiah theih a si. Kani peng Chinrun tiva ah an rak kaimi sac ralkap tilawng pahnih cu CGDF nih an kah hna. Sakar ramṭhen Kani peng Chinrun tiva a lungmin lawng dinhnak in a rak kaimi sac ralkap tilawng pahnih cu July ni kul le ni hnih ni ah Chinrun, GJET Defence Force, CGDF nih an kah hna tiah CGDF nih cathanh an chuah. Kahdohnak ah a thimi an um le um lo cu fiang in theih khawh a si rih lo tiah an langhter chih. Zhimma pin pengah ralzaam umnak riahbuk cu sac ralkap nih an khangh. Saka ramṭhen Zuma pin peng Bangbawi khua i ralzaam umnak riahbuk thlam pawl cu sac ralkap nih July ni kul ni le ni kul le nikhat ah an khanghpiak hna i buk kul le buk nga an khangh tiah tualchungmi nih an chim. Banbawi Aichin ralzaam riahbuk sawm nga leng a um i cu chungah buk kul le buk nga cu khangh a si tiah Bangbawi khuami pakhat nih cun a chim. Khua chung um ahhin Khua chung um ahcun i thuhnawh peng a si i cucaah ramlak ah kan i ṭhial. Duhsah tein ramlak ah inn tete a hun tam chin lengmang. Cucu sac ralkap nih an duh lo i rallam an sial pah ah an khangh. Atu ahcun khoika hmun um zongah zaam peng a hau cang. Nihin zong sac ralkap hna cu rallam an sial ṭhan i tualchungmi vialte kan zaam dih tiah tualchungmi nih July ni kul le nihnih ni ah a chim. Pakhuku peng Impin khua palik cikhlainak keih cu PDF nih rong in an kah hna. Makwe ramṭhen Pakhuku peng Impin khua ah umhmun a khuarmi mizapi phaisa a hal tawntu sac ralkap chekhlainak keih pakhat cu tualchung PDF nih July ni kul le nihnih ni chun suimilam pakhat hrawng ah

Ruahdamh in meithal an thlah nain PDF phu fonh lei hliamtuar an um lo, sac ralkap lei a thi le hliam kong ah thawngpang fiang theih a si rih lo, tiah an thanh. Musea motor fir a timtu hna nih mino pakhat meithal in an kah thah. Misual pawl nih motor fir an timh lio ah motor ngeitu nih ka chawnh u tiah a au lio ah A rak chuahhnawhtu hna mino pahnih chungin minung pakhat cu misual pawl nih meithal in an kah tha tiah theih a si. July ni kule ni hnih zanlei zan Suimilam pariat hrawngah khan Muse khuapi ah misual pawl nih motor pakhat chuh an timh i a ngeitu nih ka chawnh u a ti lioah mino pahnih nih an chuahhnawh. Misual pawl nih cu mithal in an kah hna caah minung pakhat, mino pakhat, kum kul le kum thum pa a nunnak a liam tiah theih a si. Motor fir timtu hi minung pali an si i minung pahnih hi tlaih khawh an si. A tangmi pahnih hi palik pawl nih an kawl cuahmah lio hna tiah theih a si. A nunnak a liammi pa kum kul le kum thum pa hi a ruak cu Muse sizung ah an kalpi colh tiah theih a si. July ni kul le nihnih kahdohnak chungah ralhrang lei in minung sawmriat le panga an thi i mipi riangtu ralkap minung pakhat an nunnak a liam. July ni kul le nihnih ni nikhat chung lawngah ralhrang minung sawmriat le panga a thimi hna hi Sakang ramṭhen in minung sawmruk le pasarih, Fayin ramkulh in minung pali, Hmakoi ramṭhen in minung panga le Mandalay ramṭhen in minung pakua hna an si. Mipi vengtu ralkap minung pakhat a nunnak a liammi hi Mandalay ramṭhen chung in a si. Ka thawchimnak cu mah vial in kan ngol rih lai. Lengcung tlang channel ah hin nikhat ah voihnih Laiholh thawngchimnak zingzan in kan ngei. Thazaang rak pe ṭhan ding in kan in sawm hna. Lengcung tlang channel a dirkamh i thazaang a petu na zate cungah lunglawmhnak tampi kan ngei.